bw'abanto baito bare abaremu.
Omogavana bw'ekaunti ya Kisii omosike Paul Simba are ati mambia ye rituko ria rero nigo anyare kobeka agokora emesangererekano ao ao y'okorigereria amagenderero naboigo koigora amagenderero abwo ase anyare kobeka kobwatoka chibesa chirachi konyara koba chigokonya Chisosayati chi'ekahawa chikonyara koba chigotoka ime y'ebunge eyio, ime y'ebunge eyio ya bobasi. Budget
nekoba total investment abaremi aba chibesa chiabo chire 836,000 ekero chiamentirwe na chire 7.5 echi igocha chiaba 8.3 million. Echi nachibesa tokobaa rero goetera echekie eria. egasi eye aase. Tini eria yaberire iga aria miaka amisini na saba, emashini egocha ororo neyekorosia egotumia omorero omoke, ero eadd value ekaawa yaitwa korwa nyamache iga iga enyare koonigwa isiko yensi. Natebie aba chairman gose ekamiti, oboibi mbwarenge ase ekaawa. Naende tindamanya gose bwaeri. Chairman, Chairman obuya nomuyo nomoyia ore ase obisi. Oboibi boria bwarengeo korwa kare. Ngoisaransa tore naye nonsi. Nonya ochekie abaibi baria barenge ororo mbatenengete. Nekasi babogoretie gochia inse obo. As'engencho y'okoibera abanto bao koromokia. Kagokwana ekero ekio omogavana Paul Simba are ati nigo anyare koba gakwerera emeroberio ao ao y'amagenderero, erio anyare koba gakobeka ensemo buna enchera eyemo y'ogoikenia gochia ase egesaku ki'omogusi, na igo koria eira nigo agendererete gokora omokia nabo egokwenekia buna ecounty ya Kisii nechikonyara koba kegokina. Geke etokobeka esola. Ekero twabekire esola nkobeka tore CCTV. Yamache hoee! Ekiagera egesaku ngekonyara koba onye ntokonyara gokinia abana ekero bare abake. Goika omotienyi o gatato. chionsi ase chigodi 45 ngwansa tore korema. Naigete bosongo naye nkobatebia mwa- mwarengerete necheche oboibi nanyorete bwaenge bosongo gari nobonene. Enamoreka na gosamba abande ake. Nkanyora goetera aba MCA aba baito. tokanyora 1.4 billion savings twabekire tokogora ebiragita. Na ebiragita tokogora twagorire ebiragita kianda excavators ebi bikorema ebie chinyororo. Ogendi pigipigi onde bwensi. Ekero kwairwe amaberero ase omonyaiki esukuru, gokomochani, otame naro. Ekiombe kiago egekorurusibwa ororo, naende lasima obwatwe onye chingoko kobwate bwogo, torosiri tuoyi rituko eri chingoko, toirere abana baria banyenyerwe, baroserigwe, batebe rero natari tari mabere, ne engoko mokoria. Iko nigo anyare kobaga korwa egekuro egetindi gochia aase onde bwensi onyaretie kobaga koimokia chifomu goetania ibere chie chibasari echi chianyara koba chikobwatokwa amatuko make aeta. Nigo omwana oyo okorire esukuru, gose form four are, gose form three are, igo obokora boria bwarenge ororo kwabogorire chifomu isano nchiiyio, tobasa gwancha monto akooonerie efomu. Onye tobwati efomu, tiga toenane chibesa chiria chigotigara. Baria motabwati mbarangeri mbae chibesa moe abana baino.
Boigo ase baria bakora amatemu amanene y'ekerasi keria gi'eikomi na kabere naboigo batachikonyara koba kogenda-koenda, Ase chiyunivasiti nigo arire eira y'ogochia kobaakanera chibesa gochia ase chitifeti buna enchera eyemo y'okoegendereria amo namasomo abo naboigo koimanyia emeremo y'amaoko.
Abana bakorete form four natebire baria bagwete gose bataetete bakoenda university. Ntotageti bana bachie kogenda naende chipigipigi, abamura bante ng'a chipigipigi toisaine. Ntotageti bande bayie ororo. Kera embe ekobaaka mono, mbatageti bana bande nabaro baaka ombeo. Natisaete abana baria chibesa nabekire kando mbankonya 200 million tokobekera abana aba tobakanere eschool fees ya vocational training centres. Tinkoripoteria emesa y'amang'ana amayia korwa ase eb- korwa ase ebunge ya obobasie gotoka ekaonti ya Kisii, erio ane nigo nkorokwa Hesbon bosire.